Nyame nhyira obi biara a ɛnɛ ɔrehwɛ me anummerɛ yi. The most senior prophet Dan Kofi ne General Overseer of House of Earth and Ministries International. Mepakyɛw ma wo TV no nnɛ ha yi ara na hwɛ yɛn. Na asɛm a ɛreba wei no, ɛmu ɔdu papaapa. Ayɛ nkurɔfoɔ koraa taa bisabisa me, ei, sɔfo asɛm a woka fa Otumfoɔ ho ɛyɛ nokorɛ? Asɛm a woka fa Asantehene ho ɛyɛ nokorɛ? Sɔfo asɛm a woka fa Otumfoɔ ho ɛyɛ nokorɛ? Sɔfo asɛm a woka fa Asantehene ho ɛyɛ nokorɛ? Ayɛ a nkurɔfoɔ taa bisabisa me nkurɔfoɔ taa bisabisa me questions because ayɛ a na ɛyɛ wɔn nwanwa na ɛsaa yɛ nwanwa nso. Ɛyɛ nokorɛ, nsɛm bebree wɔ hɔ a ɛyɛ nwanwa. Ɛno nti mpakyɛw ma wo TV no nna ha yi ara. Program wei sɛ ɛsi a, wobɛtumi a subscribe wɔ Pasdan TV wɔ ɛyɛ YouTube no so. Wo subscribe wɔ Pasdan TV wɔ YouTube no so a, yɛ biribiara ne yɛ programs a yɛyɛ nyinaa no, Aberɛ ne aberɛ nyinaa no, ɛbɛba ntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛm ama wo nso ahwɛ bi. Nti yɛde biribi too hɔ ara, wo nso wobɛhu. Yɛde biribi too hɔ ara, wo nso wobɛhu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi aba so bi. Nyame nhyira wo. Mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ Nyame tumi na ahoɔden nhyɛ dwumadie yi ma wɔ berɛ a yɛrehyɛ aseɛ wɔ Yesu din mu. Amen. Ɔdɔfoɔ, sɛ wote me nka ɛnnɛ da yi a, ɛnyɛ bɔne. Na ɛyɛ bɔne koraa a, ɛyɛ kuro. Kuro bi wɔ Asanteman mu. Ɛbɛn anwea kwanta, yɛfrɛ hɔ bɔne, ɛyɛ kuro. Nti mpakyɛw, ne nyinaa no, sɛdeɛ wote aseɛ fa biara no, fa no saa. Anwummerɛ yi, nsɛm bebree akokɔ so wɔ ɔman mu, ɛyɔ Gha, ɔman Ghana mu a, ayɛ nnipa no bi adwene kesenyee. Bebree nte aseɛ, na bebree nhunu n'akyi ne n'anim. Na me nso mayɛ Nyame diyifoɔ yi a Nyame de adom akyɛ me yi. Ɛnnɛ, mereba abɛkyerɛkyerɛ wo nsɛm mu, ama woate nsɛm bebree ase, Na wate Otumfo Osei Tutu ne Asante hene mo nsɛm no, wate wɔn ase. Nyame nhyira wo baabi biaa wɔ biaa a wohwɛ me saa mmerɛ yi mede dwumadie yi rebrɛ wo. Mepakyɛw tie me. Deɛ ɛdi kan ansa na mɛkɔ Asante hene nsɛm soɔ no, ma menfa saa asɛm wei ntwa mu kakra ansa. Yɛte wɔ Ghana ha, ɛyɛ thirty first December no a ɛtwa mu no, sɛ adiyifoɔ bebree rehyɛ nkɔm Bebree rekasa fa Nyankopɔn nsɛm a ɔde ama wɔn no ho. Enti a na bi koraa nte aseɛ, Ei, nsɛm bɛn na nkurɔfoɔ reka yi? Yɛhuu prɔfɛt bi wɔ Ghana ha pue abɔnten a yɛfrɛ no Prɔfɛt Elisha Salifu Amoako. Yɛ papa no no, Nyame nhyira saa papa yi. Ɔpue abɔnten bɛkaa sɛ MPPfoɔ bɛwini. Yɛ papa baako nso pue abɔnten. Ɛyɛ Prɔfɛt Isaac Owusu-Bempah. Ɔno nso pue abɔnten bɛkaa sɛ NPPfoɔ bɛwini. Na saa nsɛm wei ne deɛ ɛkɔ so ne deɛ ɛba nyinaa no, a na nkurɔfoɔ bisa sɛ, enti Nyame baako pɛ na ɔse wei bɛwini, Nyame baako pɛ na ɛse wei nso bɛwini, enti Nyame baako no koraa hwan deɛ na yɛmfa? Enti na ama nnipa bebree koraa adwene ayɛ wɔn bebree. Ɛma no nhaw obiara, Na mmom Ghanafoɔ nyinaa mo wɔn ani nye. Ghanafoɔ nyinaa mo wɔn ani nye. Adekorɔ nti a mese moma mo ani nye ne sɛ, nsɛm bi sisi sei a, na ebi reto mane. Ahan, ɛna Ghana yɛhu adiyifoɔ aba. Nam so koraa ma odiyifoɔ bi aba abɛka sɛ, bɛkaa Kofi Oduro, ɔno nso bɛkaa ne deɛ bɛkaa sɛ adiyifoɔ papa biara nni Ghana ha. Ɛyɛ nokorɛ. Ne nyinaa yɛgye tom. Na secret ne sɛ, Saa nsɛm a ɛkɔ so yi nyinaa ne Wati me, Waka me ne nkɔmhyɛ ahodoɔ a yɛgye di ne deɛ yɛnnye nni no nyinaa. Anuanom, momma yɛnnɛ Nyame ase because ɛnnɛ ne mmuaeɛ reba. Ne mmuaeɛ a ɛreba ne sɛ, First Kings chapter 22 verse number 8 no, ebi sii wɔ Bible mu. Ɛma yɛhu odiyifoɔ a ɔkɔhyɛɛ Ahab nkɔm. Ɛberɛ a na Ahab rekɔko na odiyifoɔ yi Ɛkɔka saae na Ahab pɛ adiyifoɔ no nyinaa kɔgyina Ahab afa, ne ɛkaa sɛ, Ao, aka odiyifoɔ baako pɛ o, odiyifoɔ Ahab, nana Ahab, King Ahab, nkɔ na nkɔbisa no, ɔse, Daabi, odiyifoɔ wei deɛ, ɔnhyɛ me ho nkɔm pa, saa na ɛkɔ so wɔ Ghana ha, mekɔ yi koraa mpo no, ɔhyɛ me nkɔm a, ɔbɛkasa atia me, na mekɔ ko ne ba nso a, mɛtwa ne ti. Mpakyɛw tie me. Saa na ɛkɔ so wɔ Ghana ha. Ebia yɛanka wo party ho asɛm papa, yɛanhyɛ wo party ho nkɔm nti wo bo afu. Ebi nso a wo nso yɛhyɛ wo party ho nkɔm papa nti w'ani agye. Sɛdeɛ adiyifoɔ no ahyehyɛ no nyinaa no, afe wei mu, wei deɛ sɛ December nni ha yi a, afe ne yɛbɛhu adiyifoɔ a ɛyɛ nokorɛ sɛ Nyame kasa kyerɛ wɔn ɛne deɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ Nyame kasa kyerɛ wɔn. Ɛno nti ɛba no sei a, ayɛ a monnya aboterɛ na momma mo ani nnye. Deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ, ne nyinaa akyire no Ahab kɔɔ ɔko no, adiyifoɔ four hundred kɔgyina afa baabi, ɛna odiyifoɔ baako nso kɔgyina afa baabi, but yɛwie mu na baako no deɛ ayɛ dɛn? aba mu. Nti secret a mempɛ sɛ meka no sisi ara ne sɛ, deɛ ɛkɔ so wɔ Ghana sisi ara no, obiara nka n'akoma nto ne yam, ɛfiri sɛ, December, December, December seven, December seven, sɛdeɛ yɛto aba no, ɛbɛn ha yi ara. Ɛtetɛ kwan tiaa yi ara, yɛbɛhwɛ adiyifoɔ papa a wɔwɔ Ghana ha ɛne yɛbɛhwɛ adiyifoɔ bɔne a wɔwɔ Ghana ha. Yɛbɛhwɛ wɔn a truly Nyame na akasa akyerɛ wɔn ne wɔn a agye sika. Woyɛ sure sɛ prophet bi agye sika na ɔka saa ho? Wogye di sɛ prophet bi, obi na ahyɛ no kutupa, ohuu hwee ɛna ɔka saa? Ɛne afei wei deɛ ebesi wɔ Ghana, ebenya asi. Deɛ bɛsi wɔ Ghana ɛbɛnya asi ne sei nti ne sɛ deɛ ɔfiri Awurade no woaa nso wobɛhu na wobɛte. Deɛ ɛtɔ so mmienu no mesrɛ wo abatoɔ nyɛ ntɔkwasɛm abatoɔ nyɛ abufuo abatoɔ wei no ɛhu ɛsen abatoɔ a yɛato wɔ Ghana nyinaa. Abatoɔ wei a yɛrebɛto no, ɛmu yɛ hu na ɛyɛ duru na nsonsonoeɛ a ɛdi akyire no so. Ɛno nti mesrɛ wo sɛ woyɛ Ghanani, woyɛ me nua Ghanani anaa wɔ Ghana ha na woto aba, even wowɔ aburokyire baabi koraa na woto aba anaa wotumi ba wo kurom bɛto aba anaa ato aba mpo wɔ aburokyiman mu a, mesrɛ mo, sotie yɛse afɔrebɔ. Montie deɛ meka yi. Ansa na moabɛka sɛ mehuu yɛn anka aman bebree wowɔ yɛn ho no nyinaa atwa yɛn ho ako ntɔkwa, aman bebree no nyinaa akeka bi asi ani. Ba saa abatoɔ yi, sɛdeɛ Nyame yi kyerɛɛ me no, odiyifoɔ Dan Koffi no, ɛno na mebɛka mu asɛm akyerɛ wo. Abatoɔ no a mehui no adiyie no ni, Mehu adiyie kɛseɛ a nnipadɔm akuo akuo akuo akuo akuo akuo, Na akuokuo no a mehuiɛ no nyɛ akuo ketewa, na mmom ɛyɛ akuo a ɛdɔɔso. Na ɛnyɛ ekuo baako, ɛyɛ ekuo a yɛaboaboa ano bebree. Na mehu sɛ saa bebree no ka wɔn boom ara kɔyɛɛ baako, na bebree wei nso ka wɔn boom ara kɔyɛɛ baako. Na mehu akuo nketenkete bi a ɛno deɛ ɛgyinagyina ne baabi a ɛno deɛ obiara anka no, na obiara nso ankɔ baabiara, na wɔn deɛ wɔgyina faako a wɔwɔ no ara. Na mehunuu sɛ wɔn a ɛyɛ kuo bebree na wɔn deɛ nkuronkuronkurokuo no ɛka bom yɛ baako no, ɛne weinom nso wɔn deɛ nkuronkuronkuo ɛka bom yɛ baako no, ɛne deɛ ɛyɛ kuo ekuo ekuo na wɔn deɛ wɔn anka mmom na nso wɔn gyinae sɛdeɛ wɔn gyina hɔ naa, na wɔn nso wɔn nyinaa bom, na wɔn a wɔdi ekuo biara anim no etu anamɔn ewura Nana Otumfoɔ Osei Tutu ɛyɛ Yewura Asante hene mehuu sɛ ɔwuraa ne fie. Nti ɛberɛ dɔm no wuraa fie hɔ no, mehuu sɛ Otumfoɔ Osei Tutu te n'akonwa mu. Na wɔwɛkamoo saa nkorɔfoɔ no a ɛbaa fie hɔ no nyinaa. Ɛyɛ wɔn a ɛdidi ekuo ekuo ekuo ekuo no anim no, ɔsɔre hyiaa wɔn ne wɔn kasaa na wɔbɛtenaa ase. Na mehuu sɛ kasa ne ne nyaa mu no afe deɛ nsɛm a wɔreka no ayɛ dededede ama Otumfoɔ ntumi nso obiara deɛ ano. Ɔno a ɔfrɛe kasa kyerɛɛ wɔn na afe deɛ ɔno mmom so boo yɛ afu. Na na boo yɛ afu ɛfiri sɛ na wakasa akyerɛ yie nanso obi antie. Na ɛno mu na mbisaa Onyame Hon Kronkron sɛ ɛdeɛ ba adeɛ na ɔma mehu yi. Na Onyame Hon Kronkron kasa kyerɛ me sɛ adeɛ no a mehu no yɛ adeyɛ kɛseɛ a ɛbɛsi wɔ Ghana ɛfa yɛ abatoɔ ho. Ɛno nti mekɔɔ so ahwɛ ade yiye no, na mihuu sɛ na na Otumfo Osei Tutu ne nkurɔfoɔ no akasa ama afe deɛ mente mo ho ase reba, na n'anim hɔ no, ebinom yiyi atuo, ebinom yiyi asekan wɔ n'anananim, ama ɛno koraa mpo no, ɛyɛ nsɛm bibiri wɔ n'anananim. Na deɛ esiiɛ a Nyame Hon Kronkron ɛkasa kyerɛ me sesie ama me te aseɛ sɛ ɛyɛ Ghana adeɛ a ɛbɛkɔ so fa yɛ abatoɔ no ho no ɛbɛba na ɛmu bɛyɛ den na ɛkuo akɛseɛ mmienu deɛ ɛyɛ NDC ne NPP no mente me ho ase kɛseɛ paa ɛbɛba a ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛbɛba ama ɛbɛba sɛ Resource no koro a ɛbɛbobɔ no yisi, ontumi mmobɔ resource no. Na ɔbɛfɔɔ so nso abobɔ, na deɛ ɔbɛbobɔ no ɛnyɛ adeɛ a ekuo ɛfa baako no bɛgye atom. Na ɛbɛma Ghana abeyɛ yie. Na ɛno nti no, ɛberɛ a me ho baa me ho so a mehuu sɛ adeɛ adi yie no, mehyɛɛ aseɛ sɛ merebɔ mpaeɛ. Na mesan bɔɔ mpaeɛ no bio a mekataa m'ani bio no, mesan hunu the same adiyie no bio. Ɛsan ba bio no, ɛbaa saa mprɛ mmaako mmaako mmiɛnsa. Na deɛ ɛtwa toɔ no, ɛna mehunuu sɛ afei deɛ Nana Abo atɔ ne yam, na wama ekuo baako so nsa akɔ soro. Na Otumfoɔ Tue Tutu declaree ekuo baako sɛ, Mo, mo na moadi nkunim, monkɔ na monkɔyɛ adwuma. Na ɛno no, me ho san baa me ho so, na m'ani gyei, na mehyɛɛ aseɛ sɛ mebɔ mpaeɛ wɔ honam so. Wei ma mehunu sɛ abatoɔ no yɛbɛto no nna fam. Nkɔmhyɛ ne adiyie a asɔfoɔ binom, yɛdiifoɔ binom akeka de aba no, ɛnna fam. Ɛno nti deɛ mɛsrɛ Ghana man ne ewiase nyinaa ne sɛ, mom yɛmmɔ mpaeɛ ma yɛ man yi. Na ɔman no kɔ soro na ɔman no di yie a, ɛnna yɛn nyinaa nso yɛbɛdi yie. So ɔman no ankɔ so atõ a yɛntɔ o because obiara nni hɔ a ɔko ma ɔbɛtɔ aduane adie? Ɔman no ankɔ so a wontumi nnya fahodie na wo nso akɔ baabi? Yɛnto yɛn ani na yɛnhwɛ yɛn man ma yɛka yɛn ho nyinaa mma yɛatwa yɛn ho ahyia nyinaa. Yɛne English country, yɛne ɔman a yɛka borɔfo a yɛhyɛ wɔn mfimfini. Wɔn nyinaa atwa yɛn ho ahyia nyinaa yɛ French Frenchfoɔ nko ara, ɔman bɛn so na wodwane akɔ? Na akɔ a wobɛnya time asom wo Nyame. Mpaebɔ de ma Ghana. Yɛhia mpaebɔ de ma EC. Yɛhia mpaebɔ de ma yɛ akandifoɔ a wɔyɛ flag bearers a wɔdidi party party anim no. Yɛhia mpaebɔ nso de ma yɛ Wura Osei Tutu, Otumfoɔ Asantehene. Ɛfiri sɛ ne kasa mu no ne sɛdeɛ ɔkasaa wɔ adeɛ no mu no, ɛyɛ gidigidi a na ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ɛno akyire no a mebɔɔ mpaeɛ faa Ghana ho nyinaa wieeɛ no a medaeɛ no, ɛno deɛ ɛyɛ daeɛ. Menyaa daeɛ bi. Na Nyame kasa kyerɛɛ me sɛ, Daeɛ a meresu yi, yei werɛ ɔsɛe tutu, Otumfoɔ ɔsɛe tutu. Wahunu no dadadadadada. Wahunu saa daeɛ yi dadadadadada ɛfiri sɛ ɔno Nyankopɔn no, wayi akyerɛ no. Na ɔyi kyerɛ no ma no hunu sɛ ampa Ekuo afanan mmienu ayɛ gidigidigidi ama yɛde dede, osebɔ dede, mpirinti ne nsankuo nyinaa aba ne fie. Na ɔhuu ne saa no, ɔhuu no daeɛm te sɛ deɛ meso daeɛ daa. Enti na ɔkasa kyerɛɛ wɔn. Na ɔkasa kyerɛɛ wɔn wieeɛ no, ɛyɛ den paa ansa na ɛfa baako rete aseɛ. Enti yɛn Wura ho aba ne ho so, to onim sɛ biribi rebɛsi. Nyame ayi biribi akyerɛ Nana, Otumfoɔ Osei Tutu nim sɛ biribi rebɛsi na ɔno na ɔsɛ ɔde ne nan si fam. Na Nana bɛsi fam a, ne nan bɛtumi asi fam yie a, ɛyɛ mpaebɔ ho asɛm na meka yi. Ɛyɛ ɔdɔ ho asɛm na meka yi. Ɛyɛ gyidie ho asɛm na meke sɛ momeɛmfa mpaebɔ ntaa yɛ Nana Otumfoɔ Osei Tutu akyi. Nneɛma bi ma Ghana because saa abatoɔ wei no ɛmu yɛ den. Nanso sɛ Nyame ma ne nsa so a, obia ni ɔbɛtumi de Nyame nsa ato fam. Na Nyame de ne nsa to fam nso obia ni ɔbɛtumi ama so. Nanso meka mo asɛm bi ɛwɔ Mateo nwoma anim ɛberɛ a yɛwoo Yesu Kristo. Na yɛahyɛ Yesu ho nkɔm. Yesu yɛ Agyenkwa. Yesu yɛ Daa Agya. Yesu yɛ Ofotufoɔ. Ne tumi kuta ne nsam na ɔde reba dada. Nanso ɛberɛ a yɛwoo Yesu too hɔ no, ɛna ɔhene bi sɔree sɛ ɔbɛku Yesu Kristo. Enti ɔhene a yɛfrɛ no. ɛɛ mɛmfa no sɛ ɛɛ ahemfo no ɔmo yɛ mmiɛnsa deɛ odii kan baayɛ na ɔyɛ ɔhene a odi kan na saa ɔhene no ɔno na ɛbɛkum yesu kristo mmerɛ so ɔbɛkum nkwadaa nyinaa na ɔhene no na ɔyɛ ɔhene a na ɔkuta tumi na ɔkuta ahoɔden Enti deɛ ɔdi kan no, ne yɛfrɛ no Herod the Antipa, ɛna Herod the Great, ɛna Herod the Agrippa. Enti ahemfo ahemfo mmiɛnsa na ɛbaayɛ, na deɛ ɔdi kan no ɔbaayɛ no a ɔbɛka aseɛ nku nkwadaa nyinaa wɔ Yesu berɛ so no, na ɛmu ɔden. Ne sie nti ne sɛ, ɛdeɛ nti na akwadaa a yɛahyɛ ne ho nkɔm, ɔbɛyɛ daagya, ɔbɛyɛ agyenka, ɔbɛgye wiase nyinaa nkwa no, Ɛbaa sɛ ɔhene bi bɛku no, nanso Nyame antumi annye no. Nanso ɔsomaa ne papa sɛ, Joseph, fa akwadaa no dwane. Sɛ woamfa akwadaa no annwane a, yɛbɛku akwadaa no ama nkoraa no bɔhyɛ no a me Awurade mahyɛ no na ɛnyɛ dɛn? Ɛmmam. Deɛ mpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ, Yɛde Yesu Kristo dwane kɔhyɛɛ Misraim ansa na Yesu Kristo ɔrenya fawohodie. Yɛde no kɔɔ ne nkoasom mu, ɛkura na ɔmo mpɛ, ɔman a na ɔmo mpem, ansa na akyire yɛyi Yesu Kristo aba. Ansa na ɔba abɛyɛ agyenkwa a ɔbɛka asɛm wɔ asɔre dan mu, ɔbɛnya 30 years ansa na ɔbɛstate n'adwuma no, na biribi asi ansa, na yɛde no akɔ Misraim ansa. Deɛ mpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ, yɛmmɔ mpaeɛ mma yɛn anaa? Ɛwom sɛ nkɔmhyɛ no bebree na aba deɛ, ɛwom sɛ Nyame bɛfa Otumfoɔ so ansa na Ghana atumi anya faahodie. Mese abatoɔ a ɛbɛbɔ December seventh no, Otumfoɔ ɔsɛe tutu na ɛbɛbobɔ resource no. Yisi bɛbobɔ ba yɛmfa. Yisi bɛka but yɛmfa. But deɛ ɛbɛkɔ dam ama nnipa nyinaa agye atom ɛyɛ Nana Otumfoɔ ɔsɛe tutu n'asɛm a ɔbɛka na ɛbɛma wɔn agye atom, nanso ɛno koraa mfa no easy, ɛfiri sɛ Nyame ayi akyerɛ no dada. Nyame wayi akyerɛ no dada. Me nua bi a na ahwɛ me wɔ Facebook so, sɔskravo, ɛyɛ dan, Pasdan TV, Pasdan TV, wo sɔskravo a, na wokɔ YouTube no a, wobɛhu me ho nsɛm no ne me nyayi no nyinaa, me programs no nyinaa wɔ hɔ. Ɛno koraa sɛ foforɔ ba na yɛde to mu a, ɛma wo wotumi nya no ntɛm. Ɛma wotumi nya no ntɛm, nti bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi asɔskravo Pasdan TV, na wosɔskravo wɔ YouTube a, ɛbɛma woatumi anya yi program no ntɛntɛm, na deɛ yɛde bɛtom biara wɔ wiase baabiara no, wo nso wobɛte. Nti wote me nka nnɛ da yi a, yɛmmɔ mpaeɛ ma yɛn Wura Ɔsɛe Tutu Otumfoɔ, yɛmmɔ mpaeɛ ma Yisi, Ogya no a ɛba no anoɔden, Na deɛ ɛbɛtumi adi ano no yɛ mpaebɔ ne onipa a ɔwɔ akokoduru na ɔkasa a n'ano duru badwam ne Otumfoɔ Nana Osei Tutu Asantehene. Nyame nhyira wo. Anwummerɛ yi, me din de Prophet Dan Kovi. Subscribe me program no na wobɛyɛ nhyira. I salute you all.